Җәмәгать менә әйтеп китәргә кирәк, шушы кабердәге сорауларга җавап бирер өчен дәген кеше әйтергә мөмкин. Менә үлер алдыннан гына мин аларны искә төшерәм дәген, шушы сорауларга җавап бирермен дип. Юк, җәмәгать, алай гына булмас. Кеше ничек итеп хәдистә килә, Аңа сорау биргәндә, мин ишетә идем, кешеләр шулай әйтәләр иде һәм мин дә шулай кабатлый идем дип әйтер, ди. Ягъни ул кеше җәһәннәм әһеле булыр. Әмма шушы сорауларга, өч сорауга җавап бирер шул кеше генә, кем дә кем шушы гыйлемне белде һәм шушы гыйлем белән яшәде. Һәм шушы гыйлемгә дәлилләрен белде, шу дәлилләргә таянып җавап бирде. Шунлыктан галимнәр әйтәләр, шу сорауларга җавап бирү өчен дәлилләрне белергә кирәк дип. Әмма кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин бит инде бу дәлилләрне хәр берсен әйтеп бетерә алмыйм. Бигрәк тә гарәпчә, яисә аяттә ничек килә, яисә хәдистә ничек килә икән, барысын әйтә алмыйм. Юк, галимнәр аңлаталар, син шушы дәлилләрне йөрәгеңдә тоерга тиешсең, йөрәгең аша үткәрергә тиешсең. Ягъни, менә хәзер син бу гыйлемне өйрәнәсең, шул дәлилләрне ишетәсең һәм синең йөрәгеңдә иман, ышану уяна. Менә шул инде җитә, диләр галимнәр. Хәтта кешегә кайвакытны вакыт үткәч сорасаң да, ул аның дәлилләрен искә төшермәскә мөмкин. Әмма ул әйтә, мин моны өйрәнгән идем һәм мин беләм, минем иманым шушы дәлилләргә таянган дип. Шунлыктан менә шул йөрәк аша үткәрү, шул йөрәк аша шуны тою, бу инде шул дәлилләрне тою җитә кабердәге шул сорауларга җавап бирер өчен. Шунлыктан Ибн Каим рахимахуллах әйтә, әле илем ди, ул өч өлешкә бүленә ди. Беренчесе, Алла Субхана Ва Тааля белән бәйле гыйлем. Ул инде гакыйда булсын, иман мәсьәләләре булсын. Икенче төрле гыйлем, ул хәләл һәм харам турында гыйлем. Нәрсә, нәрсә безгә ашарга ярый, нәрсә киергә ярый, нәрсә ярый, нәрсә ярамый, нинди ит ашарга ярый, нинди ашарга ярамый. Монысы хәләл һәм харам дигән. Өченче гыйлмул фадаил. Ягъни Ничек иттереп хәерле эшләр эшләргә, ничек иттереп яхшы булырга, әхлак, әдәп, бу шуның турында бәйле гыйлем. Һәм Шейх Салих Аль-Худейси әйтеп китә, чынлыкта шушы Аллаһ Субхану Тәгалә булган гыйлем, әгәр дә ул дәлилләргә таяна икән, бу кеше гыйлем алганда инде ул барлык шөбһәтләрдән ерак була. Чынлыкта, әгәр дә кешенең гыйлеме булмый икән, кеше Аллаһ Субхану Тәгаләдә гыйлеме бик Зәгыйфь икән! Нинди генә кечкенә шөбһәт килсә дәген, ул кеше инде диннән чыгып китәргә мөмкин. Алла Субхана вә Тәгаләгә дөрес гыйбадәт кылмаска мөмкин. Әгәр дәген кеше шушы гыйлеме әз булса дагын, әмма дәлилләргә таянган икән, инде ул Алла Субхана вә Тәгаләгә чын иман белән гыйбадәт кыла һәм зур шөбһәтләр килсә дәген, инде аңа бернинди зыян ясый алмас. Шунлыктан гыйлем ул ди асыл булып тора. Безнең рәхәткә ирешү, бәхеткә ирешү, бу дөньяда һәм ахирәткә зур уңышка ирешү, ул безнең шуңа асыл булып тора. Шулай ук гыйлем ул нур һәм Алла Субхана ва Тәгаләгә илтә торган дөрес юл булып тора.